Heddiw dwi go mynd â'ch profiad gwaith i'r palas o Pilis. Pili Palace. Dwi di dod yn ôl i Ynys Môn am y tro cynta ers Steddfod ond tro yma yn lle cyfweld lyflis yr SRG fel Eden, Rose Gwynedd a Emma o Eden. Dwi wedi dod yma i cyfweld Creepy Crawlies! oh, mam bach. Dwi cyfarfod Claire mewn munud y reception. A wedyn yy ma' 'na boi o'r enw Gav yn mynd i cerddad fi rownd y lle a basically dwi jyst yma i neud profiad gwaith. Dwi lyfio Ynys Môn. Lyfio mynd out efo nain i dy ganwy. Cerddad lawr y prom, chwarae bach o crazy golf. Calvary am byth. A'r person gynta' i fi gyfarfod oedd Claire yn yr dechbynfa a'r gift shop. Reporting for duty Claire, ti'n iawn? Yndw tad, wt ti?
Dwi'n iawn diolch.
Gynnoch chdi stori ffyni?
Nag oes am byd ffynnu rili'n digwydd yn ffrynt ma. Fatha ti deud, mae'n ddistaw yn y ffrynt. A beth am yr...
beth am yr... yr monkeys o go? Ti'n gwybod monkeys o go? Do, tad.
Mae'n hogian o'ch to. Yndi, dyna lle mae rei drwg yn mynd ili pan dyn nhw'n yn gwrando. Ti'n mynd hangi allan efo rhanifeiliaid na'm byd? Nac, dim o gwbl.

Rili da. Elli di helpu fi lawr? Ond digon o monkey business, ymlaen at yr nitty gritty, a cyfarfod Gavin. Iawn mêt?
Iawn Gav? Ti iawn Gav?
Iawn Gav?
Be di tatŵs na gennych chdi? O gyn fi lot o nhw 'sdi. Ga i weld?

Mlaen at yr main attraction. Be di'ch pethau hyll yma? Chwiler, rhein, so rhein sy'n troi fyny'r rhili pala, ma rhein di ddo allan neithiwr dros nos. So ma gynnon ni morpho glas yma, ma gynnon ni crimson batwing a ma gynnon ni... Crimson batwing? Ie. So reswm ma galw... Ma hwnna swnio'n amazing!
Swnio bach yn goth dydi? Yndi, cw- Ie. The crimson batwing! Be di job chdi then? Ti'n troi fyny bora a be ti'n neud? So dwi ddo i fewn yn bora de, dwi'n gweithio efo, wel, yr pili pala, Madfallod, Nadrodd, Adar a ballu. Ti'n cael shot neis dda yndi? Stunning yndi? Crimson Batwing!
Garth, ti'n methu darllen wyt? Be?
Ti'm yn fod i gyffwrdd na? Lle mae'n dweud hynna? Gaf dyn yn rhy gywir? Iawn mêt? Ffw, gwaith caled. Ti'n fach profiad gwaith hefyd? Joc di y gorillas yn siarad.
Ond dyna ddigon o monkey business. Iawn mêt?
Ymlaen at yr adar.

Aah!
Aah! Ti'n mynd i gael go? Na, dwi'n fwy wyddus i.
Helo! Ti'm isio hambygio nhw? Na, ddim rili.
Gei di un os isio ddo. Aah!
Ar ôl neud ffrindiau efo'r parrots, oedd o'n amser neud ffrindiau efo'r angheinfil yma. Tecwyn!
Be di enw'r Godzilla monster yma? Di o'n licio chips? Na, dwi'm yn fwy chips de, locustiaid a ffrwytha felly mwyn licio. Aas, be tafod na? Ti eisiau rhoi bwyd iddo fo?
Ia, go on then. Ti'n barod?
Oh my god.

Oh, ti'n gwybod bod yn ddewr, wyt?
Ar ôl bwydo criciaid byw i tecwyn y teigw bach hyll a pigo pwf o'i fyny, oedd o'n amser i gaf cael ei baethon allan. Reit, gaf, deuthon ni am y snêc ma.
Lle wyt ti'n gael beth ti'n ei fyna? Just cadw i ffwrdd ia, aros yn saff. O ti di weld yn eidon i di?
Ie, ti'n ofyn adrodd fyth? Dwi'n mynd na ddrwg. Ie, ti'n boi fatha lizards a monsters wyt? Iawn, ti'n rhaid chi ddod arfer efo nysio yn neud brofiau waith yma. Dwi'n mynd yn o licio rhan fwy o'r cwn. Roedd amser yn brin ac roedd y meerkats eisiau bwyd, felly nathon ni symud ymlaen. Gad, gad, be maen nhw'n bita? Chips? So, dim chips, ond uh, maen nhw'n cael mealworms i frecwast. Oh, Ffrtrin? Nope. No? Mae hynna yn disgusting ac yn fyw. Reit, swn i'n weld, swn i'n cael o draw, da. Swn i'n rhaid i weld yr angytangol blaen, so... Cab. Swn i'n weld...

Sgôl dy gar. Do, oedd hwnna'n horrible. Ar ôl wneud ffrindiau efo'r holl greaduriaid wych da God, roedd dim ond un ar ôl, Incy Wincy o Tarantula. Dwi'n edrych yn well ddo. Ti'n edrych yn iawn dy gar. Tro dwr. Teimlo bach yn faint.
Dwi actually yn ffeintio reit aml, ond ma vet fi'n gwbod amdano fo.
Na fo, dwi di gorffan, so adra rwan a gael bath mewn detol. Ar diwedd nature documentaries fel arfer ti'n gael rhyw negas, ond dwi ddim efo'r ffeithiau, dwi ddim yn wyddonwr, ond yy ia cofiwch yy mynd â bag efo chi pan dach chi'n mynd i siop. So bod yy So bod yr pili palas ma ddim yn tagu â'ch plastig yn y môr. Cue voiceover. Dwi wedi cael lot o hwyl yn Sir Fôn yn Palas y Pilis a dwi wedi wneud ffrindiau mawr fydd efo fi am byth. Elvis, Claire, Tecwyn, Insi Winsi, George, Paul, Del, y Snake 'ma, ac heb anghofio Crimson Batwing. Mae ffarwelio bob tro yn anodd, ond dwi gobeithio un diwrnod fydd yr anifeiliad yma i gyd yn rhydd i fynd lawr i dref o fi i fita chips a ddim wedi cloi fyny fel carchar orion yn Sir Fôn.